Eh! Hei Tipi lawn dawr lo kal hi an rawn kawm. Aw eng te nge lo biru tum le ringawt le maw? Aw hei lo kal te hi a kawm duh chiah lo maw le? Keimah ka kawm tur che a nia. Aw. Nangmah khan min kawm tur hi nei le. Aw a ni maw?

Kan Mizo lakah enge til zawt tuma an angmah hi? Eheu, keini Mizo zo, Mizo ho lakah engmawih i zawh duh a, i sawi duh a. Aw, maw rawh aw, thil pahal kha ka hre chhuak, kan zuar lawk ange aw. Ngen ta. Keini Mizo, keini Mizo khan maw? Aw.

Ni mai dawnah India an cheng ta maw? India an cheng ta zawk. Kumar Moya nih chuan India ming teh lang ta maw? James Moya nih chuan he James chu Sap ming nia. Kha kha ka ka ka dik em. I sawi tak ah chuan thil ni awm ang taka va ni ve. A ni a kei sawi chu ka dik em. Michael Roa ti ai chuan. Aw. Chhetri roa ni ta che ta. Aww ti chiah a. Aww Indiram a cheng kan nia. Aww Chhetri pawh nei tawh lo chuan. A ni. Aww. Indiram a cheng kan ni tlat. Nia. A dik. Ka lo ngaihtu ngai re re hlei nen. Chhetri roa te ni ta se. Chuan umm.

Robert Lalmawia ti la, Vaimia lo si tiam em? Kha pawh thei tho. Vaiming an pawh ang chuang lo ti mai ang tlem teh. Chu chu enge awmzia an keini Mizo ho chu maw enge awmzia kha min ta hi a pakhat hre chiang theih lo kei chu. Kei chu a la naupang nen a awm a, a ho phal duka. Tun nangmah hril hriat te ang ka ring deuh a. A ni khawp mai. Michael Roa kan tih vel aite chuan Chhetri Roa tih chu alo dih alo nalh daih zawk hrim hrim ta. A ni lutuk ringawt. Ramji Roa te an ni se. A Ramji chu hei Ram chu kan

Ei, Manoj Kumar Lalmoya pawh ti taih tawh. A ni khawp mai. Kumar Lalrosanga. Lalrosanga te. Eeh, John Lalrosanga tih ai chuan Kumar Lalrosanga te ti ila. Ti ila. India ram ah kan awm sia. India ram ah kan awm sia. Neh sap ram ah awm der lo hian. Sap hming ka reng. Sap hming ka nei e hi an tir ta rawh. A hrim hrim in.

Tunlai chu nui ber chu nui nasa ber chu thin tam dawi nia maw? Nge te rawh hlim hlimna ania. Hlimna hi thin tam dawi nia. Chuvangin Vairam apianga Mizoram a hmur tih kha kaikhei chu Vairam a ka fiam chuang lo Mizoram a ka fiam tho a maw? Kan fiam turin. A ni le Mizoram a inawm rei tawh bawk a. Mizo ni e, kha kha chu i fiam thu a ngai ang. Vairam a pianga Mizoram a hmur tih chu awmzia chu Mizoram a pianga Mizoram a hmur a ni mai.

Engtik hunah te nge sur thin? Enge ruah hming te hriat i nei em? Nei e. Nei maw? Aw. Ruah sur hming te i hriat dan ang ang te min lo hrilh teh a. Nangmah pawh mi chu thawhlawm a hre lo mi? A hre vak nang. Ka hriat loh vai ka zawt che lam a le. Ka hrilh dawn aw. Aw, min hrilh rawh. I siang i hre lo. January. January maw? Umm.

January thlah chawlh duh lama ruah chu thung ruah eng vanga thung ruah nge an tih a nih? Kuai, kuai thuang par. Umm, kuai thuang par. Aw. Umm. A par kha maw? Umm. Ei, enge tingna, ting enge maw nimte par thuai zel a maw? Umm. Chuvangin.

kha thim thim ri mai kha me kha ve la mo ni oh me chuan chu chu engmaw a hming ruat timpui ehe ivan kha thap ah aten chu timpui ti le chu chi thum ka hriat pha oh ka hriat pha tak chu nangma awang chuan i to ruah ka hria a ti chuan to ruah baka le chin ai soi kha thuang ruah Chhuang ruah i ti rimawh kha. Chhuang ruah leh to ruah leh. Tunah ruah thimpui sawi leh a. Hei va hreng reng ve. Mizo ruah hming chi thum chuan. Mawrok pakhat sawi hma kha nei. Eng? February maw? Aw, February thla. February thla.

A lo va ta maw? A nan chuan bawt ti lutuk hria em? ti. A niang, February thla vel nia maw? Chap delh ruah a lo sur khan lo va tho kha nawn ta se tiin a a vawt an ti. Chhal ruah i ti bawk a tir aw?

Chuan pali a kan chhur reng mai maw? Chuvangin kha kha kha chu. Ni leng zan khua ten a sum thin kha. Aww. I sawi tur pakhat, sawi tur pakhat ka la hria, i hre chhuak zawk em i thei thei ngir i nei nia? Aww a nei nei, aww sawi tur pakhat a la awm, aww.

I like leh subscribe kha FB erawh i hi lo tih sak ula. Tichuan Mizo tawng eng eng emaw in hriat loh pawh an la rawn ti zel ang. Khatin chuan ka zawt reh zel dawn. Mizo tawng ka zawt zel dawn. Chuvah comment ah pawh lo hrilh che. Aw, tuna mi ho kha ruah hming kha khang bak kha hriat in nei an. Hriat theih nei chuan lo comment ah lo hrilh dawn nia. Aw, hriat in nei chuan comment ah lo sawi lo aw. Tichuan ruah hming te ka in hnial ang. Ka in hnial tila a tha zawng tawng hei Mizo Ina kan ruahming te hriat thiam thleng turin a ni ber hian Mizo nan Mizo nge Mizo ber hian a hre ber mai a kha. Chuvangin ka hriat lo te a hre tlat. Chuvangin uluk deuhin milo comment sak anga milo thlir sak rawh u. Ka le. Ni e. Ahh.